Hello, makadini salivonani linjani kwese kwamwere kumativi mana enyika zita ndini wenyu ela tadzoka zvakare pachanel yedu tinodzidzisana nhau dzekuvaka kutenga mastands nekutanga mabhizimusi madiki if you are new to this channel please remember to subscribe and also like the video share the video and save it for the future use right um, my previous videos takataura about how to buy a land mushure um, menyaya dzinenge dzakawanda wanda masitenda achizoputswa vamwe vacho vachizotenga mastendi but later on discover kuti havatozi pamaagreement of sale so you can refer to my previous videos uh, on steps of how to buy a land so today land yedu tava nayo tatenga munhu waita all the process and your paperwork is clean and zita rako riri paagreement of sale and pauri kuda kuvaka pane full compliance because remember we have partial compliance and full compliance so zvakakosha kuvaka panhu pane full compliance and iwewo wacho kana uri kuita stand yemainstallments it is so important kuzovaka wapedza mainstallments ako zvinhu zvako paperwork yako iri clean right so ngatichitaurai patinenge takamirira you know the process yekutenga land and uh, zvese zvatinenge tichiita the goal the ultimate goal eh, the crown yatinenge tichida the trophy yatinenge tichida ndeyekunzi landlord ndeyekumuka especially ana amai kumuka uchivhurawo maketeni ako kumukawo inopamba pausiri kuzonzi you know gogo kwasikana juti rakwana ndakakurira zvangu kukuwadzana uko and nhau dzemajuti tinodzinzwisisa kuti kunomukwa usiku you know uchiita juti saka chishuwo chemunhu wese you know kuva nepako paunenge uchiita pandiwo pangu paunomuka uchiitawo zvaunoda so right ngatichiendai munhau iyi this topic again yakangofanana nekutenga land you know when you're waibata mari kutenga land you know unenge uri overwhelmed with emotions you know with joy zvekuti sometimes if uka care is not taken you end up you know losing your money same as pa building uh, if care is not taken you end up you know losing your money you end up uh, doing projects that you can't even finish you know because pane zvimwe zvinhu zvekuti you can just think kuti hazvina ah, basa then later on you see kuti zvine basa and it might cost you so land yatengwa kamufaro kanenge kawedzera and sometimes you are um, overexcited youare overwhelmed and sometimes you know unongoda kuprova a point kuti and lot so sometimes it, it also comes with a fantasy you know tine kamwe kafantasy katinako you know everyone likes good things hakuna asingada kugara muvhila hakuna asingada kugara imba dzakaita sekuti kuna madokero dzedziya hakuna munhu asingada kugara muimba iri ino yemuturikadzaniswa iyo yekuti unongori kubhaukoni and glass of wine uchiona uchi hakuna asingade zvakanaka but ndinogara ndichingotaura kuti you need to be real whenever youare doing your things you need to be real with yourself and remember ndinogara ndichitaura kuti iwewe nepfungwa dzako nenyama yako nehomwe yako munofanirwa kugara pasi kutoita meeting chaiko chaiko kutovhara dhoo iwewe sedunga munhu nehomwe yako newe muserof nepfungwa dzako zvosangana apa

apa investor a lot of money why i think takambotaura about my needs maprevious video vasina kuona video zangu ekumashure please refer to the previous video anokubatsira mumasteps ndine pandakatsanangura about my needs kuti what the purpose uri kudei maneeds ako akamira sei zviri kufamba sei so this person aida kuita anb but you know the fact kungoti ndangowana land ndakutongotenga no ndakutovaka the nb but usina kugara pasi kutarisa kuti okay is it viable mulocation yauroda kuita is it practical kunzvimbo you know, yauroda kuita but zvinhu zvokuti zvinhu zvinogona kujambika because the gwere iko ndoda kuwana stand ndoda kuvaka bnb but wozokanganwa tarisa tumwe twunhu twaniti gritsi twudiki diki so but it matters the most zvinozokupinza bus pamberi same as building eh, kune nhau inonetsa inofemesa vazhinji but paunozviita sometimes unenge uri too emotional unenge uri in your fantasy world yega yanambotaura kuti unenge uchida kunge uri mudouble deck nounenge uchida uri you know you know, living life, you know, yeah, you know, clocking it. You need to, to be clocking it. You need your house to clock it. I know the ladies. But now we repond kuti you need to be real. Kune now we know the floor plan. chakaipa chinhu ichocho kune nhau inonzi floor plan chinhu ichocho chakaipa floor plan yako or floor area inofanira kuenderana nehomwe yako because kana iwewe uine income yako ye5 cents 5 dollars uri kumirira kuti bhando remuriwo ratengwa dollar then madomasi azotengwa two dollars then ndazombonomhanya ndikaita kapart time kangu kundikawana five dollars i think twelve dollars yesimendi yakwana you need to trade carefully kana wakuplana your flow, eh, flow area why uh, because kukura kweflow area ndokukura kweimba yako ndokukuro kunofanira kuita homwe yako saka you don't need to rush kungonodrawisa plani kungotonoidrowa plani kuti ungoti no ndikuda ziplani rine ziwalking closet you can still even do a walking closet pa you know pamasquare meters ari reasonable but some, you know it's, it's natural it's natural kuti munhu kana waita chinhu chako you always want it to be big you always want it to be loud so loud kuti chinyatsoonekwa kuti no hapana imba pakavakwa imba but sometimes inozokuremera ukadaro because mametiriro achapinda apo mari chapinda apo zvakudependa nehomwe yako kana uri uya wekuti une mari yako or maybe is the diasporan people or those vane madhira vari kufaya well you might not need to worry about the flow area yako unongozendemura zimba rako but kana homwe yako iri yekutwasanudza madhola wachisa pasi pepilo kuti mabhegi angu five esimende akwana you might need to consider the flow area and they also might need to consider your family kuti yakakura sei because sometimes they, you know there is just this wastage of resources kutotambisa maresources you know kutotambisa maresources kuvaka imba yekuti its unnecessary to you haisi kuseva the purpose or the use rakangokura zimba uriwe wene vana two nemwana one but zimba rako rakangokura for nothing and rinozokuremera even to maintain ukatopa mwari pedza kurivaka rogona kukuremera to maintain and because its you're not hatina income raari kushandisa sometimes you need to be practical kuti even chero une mari yakawandisa you know but imba yako ngaiseve maneeds if there is no need yekuti uvake zimba zihombe usina family yakakura you rather you know buy a, uh, uh, build a reasonable you know size yemba and use the funds maybe to buy another stand woita imwe project again rather than kuzozendemura zimba rine 21 rooms and you really don't need to use it and dzimba dzakadaro even ukada kuzonzi kudzirendesa anorenda 21 rooms ah, vanogona kunge vachiverengeka muzimbabwe kuti vangani vanogona kuzowana that money ekurenda that so please check your flow area against your pocket kuti wamukati kubvumira here kuita zvakadaro and also you also need to consider what we call materials material yako inoda kukonzidwa you know sometimes zvinhu zvakachipa zvinodhura zvinhu zvakachipa zvinodhura uh, it's also good to consider quality ya inenge ichirwadza mari and dzimwe nguva its you know you are very tempted kungotenga cheap material kungoti zvipere but sometimes in the long run zvinozokukosta more because zvinhu zvakachipa zvinokasika kusakara so you find yourself kuti padiki padiki uchange wada kuripeya zvinhu then zvinozokupa stress and pamunozoona dzimba dzimwe dzimba dzedzaya two minutes dzasakara and the owner achagoni kuita keep up kuti aite maintain the house so sometimes you might also need to consider the quality of materials you are dealing with you also need to consider now yekuve paground and to make sure all the processes are done eh, kune imwe nyaya again recently eh, yandakanzwa of a person akazodiscover atoenda kunoita zvemadeeds and the other process yada kuita kucancel ndokuzoona kuti imba yake yanga isina kupasiswa kanso yanga isiri kutoziva kuti akavaka imba you see unogona kupinda maproblem not because land yako pairi hapasi legal or watenga land kusiriko unogona kunge watotenga land yako chaiko chaiko kwakatonaka naka chaiko chaiko paperwork yekuti uvake itoripo ugotoita plani yako igopasa iripo but ugoita mabuilders ane usvinu there are builders vane usvinu vekuti anodya mari dzedzi adzima inspector aya and they, they would want to cut macorners so this lady akazo and uh, to cancel you can't even prove it to cancel you can't even prove it uh, she was now facing macharges because council hainani haine ine ngano yekuti anzi handina kumboziva kuti uh, builder haana kufaila mastage ma, ma forms so there are things that you also need to consider kuti uri paground uri kunyatsomeka sure kuti mastage form aiitwa mastage form afailiwa um, inspector zveshuwa auya akorekta ende mostly vanoda kuvanzoita zvakadaro madhudha akadaro ndivai vanenge vakata makona ndivai vanenge vasina professionalism yavo yakanaka rukuroro rusina kunaka saka they know kuti zveshuwa inspector akanyatsoya paground zveshuwa zvinogona kumudzingisa basa because kana stage yawaita ikatofoirana inspector you know what am i doing with you youare fired so they know that saka vanoda kuzokatakata macorners and sometimes even to, to kutora advantage of you kuti haupo because youll be sending the money emastage forms acho youll be sending the money sometimes neine nhau yedu yemuzimbabwe masitution anenge arimo unogona kuti uri kwauri wotumira mari kuti maybe transport for the inspector taipa ground mari dzodyirwa so you also need to be very careful kana uri munhu ari munzira yekuvaka uri murwendo rwekuvaka make sure kuti your paper work with council iri filed iri zviri kuenderana kana yanzi iri syllab yapasa make sure you see that stage form and you make sure kuti rafairwa kucouncil and the inspector zveshuwa hakuna inspector wemumhepa angoe kana angonyuka angonzi havazouya pamangoti nzvee apa make sure zveshuwa inspector auya and might be good kutoti auye uripo uchitoona because ndo zvimwe zvinhu zvinogona kudini manje zvinogona kutoitika and also the mistake you don't want to do is to you know to negotiate zvakanyanya nemacost abuilder munhu ari kukuvakira and uh, you know tine we can't negotiate masimende we can't negotiate zvimwe zvinhu zvakawanda wanda because you know zvinenge zvine maset price from the shops even ukapiwa kadiscount kanenge kakangodaro but we tend to maximize you know our budget kumabuilders we tend to maximize our budget kumabuilders tovasquiza mari yake anenge achaja kana achaja 1000 end up takumufosa kutotambira kana 600 or 500 you know nekuda kwenzara yanenge ainayo anodzi nguva ano dzikana atora mari yaye but zvine njodzi zvekuti munhu uyu achazoda kuita basa rako zvechichop chop because ada kuikasika kupedza aende you know haana kuwana mari nomufadzi yekuti anoita clean job anenge akungoti you know chop chop chop chop chop zviite zvienda awane kunobatsira rimwe basa so you need to be very careful kusasquiza much into budget yabuilder so that anofara nemari yavo mawirirana so that anokuitirawo basa rakanaka right um, munext video redu tichada kutaura about nyaya yeri kunetsa mumastreets nyaya yeri kunetsa mastreets yematrust mafamily trust and we have lot of type uh, types dzematrust and vamwe tichiri kuold system yemawill so we'll be discussing kuti wiri here family trust here or company trust here zvakamira sei so please remember to subscribe so that, so that kana pane new video unokwanisa kuiona then we discuss but uh, let me know zvimwe zvinhu zva ungada kana uchivaka and i know kuti vari kuviewer this video kune vamwe wenyu vakambovaka because remember kana uri a first time builder unenge usina that knowledge unenge une kamwe ka over excitement and you overlook certain things you know zvozokucosta so tikukumbirawo kune vavaki uh, mabuilders who are watching vangona kutiudzavo kuti you know what mistakes can we avoid and what can we do before munhu waisa chitinha you know pasi what can we do ndakamborangarirama you know kune mamwe cases ekuti you know staff inozongoshotera panzira and eh, murungu haana mari yacho you know so in the comment section please uh, can you add more of advices more of staff yezvinhu zvinofanira kuavoidwa nevanhu kana vakuda kuvaka dzimba dzavo as first time builders uh, or zvavanofanira kuita zvinofanirwa kuita zvavanga overlook kuti hazvina basa but you think kuti zvine basa so please let me know mucomment section kuti what do you think about this video and what do you think about being a new builder you know uri muvaki munyowani uri kuvaka imba yako you know how are you feeling kune vakatenga mastands avo vada kuvaka dzimba dzavo how are you feeling how are you finding it and une imwe knowledge ipi wakuda kutiudza and eh, you know ubatsirewo umwe asiri kutoziva kuti ari kutangira papi about building and if you have more questions on building or specific questions dzaungada on building please just drop your question I will answer them in the next videos